Men Injilde okydym diýipdir. Muhammet pygambaryň ummatyndan bir adamlar boljak, zäher içse-de şolara äser etjek däl diýýär. Siziň içiňizde bir adam barmy, men zäher berjek şony içsin diýlende, Men içerin diýen sahaba, Güýçli zäheriň bolsa getir, men şo ummatdandyryn diýen sahaba. Adamyň midesine baranda, äsit bolup çitdir edip dargatjak semi öňüne goýulanda, Bismillah! diýip içen sahaba. Semi içenden soňram, meýdanyň içinde aňryk-bärik gadam urup, özüniň salym galanyny dünýäk sabyt eden sahaba. Allaň kesgir gylyjy bolan Hazreti Seýfullah Halid ibnül Welid razyýallahu anh şony intigap edipdir, Resulullah, Eý, Halid! Goşun sürdallewt! diýipdir. Eý, Halid ibnil Welid! Goşun sürüp alyp gitmeli seni! diýipdir. Bir wagt mesihileň alymlary, Men Injilde okydym, ümmaty Muhammetde bir adamlar boljak, zäher içse äser etjek däl diýlende, Mendirin şol diýlen sahaba-ha şol. Getir zäheriňi diýipdir.

Seni şolaň üstüne emir baş edip iberýän diýipdir. Baraňda, üç gün obaň daşyndan aýlanarsyň diýipdir. Üç gije-gündiz özüň bararsyň, adam iberersiň, her kim yslam nämedigini düşünjek bolsa biz amady diýip aýdarsyň, barakana olary jeň meýdana çagyrmarsyň diýipdir. Eý jemaatlar, eý taryh okyýärler. Mydam goşun süren Islamyň ertişiniň mydam aýdýar. Soňra Abu Bekr Syddyk şeýtýärmişdik, Omer el Faruk şeýt, her kim şeýtýär. Goşun sürende üç gülläp hemle etmäň diýýärmişdikler. Her kim Islamdan soragy bolsa girsin diýýärmişdikler. Kuran Muhammetden soragy bolsa aleýhissalatu wessalam girsin diýýärmişdikler. Eý, Halyt, diýipdir. Bararsyň, üç gülläp daşyndan aýlanarsyň obaň, diýipdir. Şolary yslama çagyrarsyň we soraglaryna jogap berersiň. Fe in istajabuu leke fagibel minhum we akim fihim. Eý, Halyt, indi häzir ugrana kal. Aralaryna gidersiň, eger musulman bolsalar jeň etmäni beter gowy zat, onda şolaň içine gir-de şolaň arasynda bol we şolara Kuran, din, sünnet öwret şolara diýipdir. Şo tada gal şolaň içinde diýipdir. Fe in lem yef'alu fe qatilhum. Üç güne çenli kabul etmese, jeň meýdanyna çagyr diýipdir. Dört ýüz nefer bilen Allaň çagyrdaň, Bismillah we ala milleti Rasulillah ugraberiň diýipdir. Allaň ady we kömegi bilen, Muhammet pygambaryň sünneti bilen ýola çykyň diýipdir. Bular bilen hoşlaşyp, Ýemeniň taýfasy bolan Benil Harise gaşyn ugrapdyrlar. Nejran ýurdunyň döwrebinde.

Hezreti Halid ibnül Welid gidipdir, şo oba ýetip, şo mantaga ýetip, her ýerinden näçe nefer intihap edip, aýtmaly kepleri öwredip, şo obaga çyn ýuwaşlyk bilen girer, üç güne çenli obaň daşynda çadyr gurap oturar diýipdirler. Goşun obaň daşynda, milletiň daşynda gonmaly diýipdir, düşmeli diýipdir. Oňam ýerli-ýerden adam iberipdir. Eý, adamlar, musulman boluň, iki dünýäňiz abat bolar diýip, gygyrýan kefiňiz şu bolsun diýipdir. Äslimu, täslämu. Äslimu, täslämu. Musulman boluň, iki dünýäňiz abat bolar diýdi. Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillah tamam kowum hemmesi musulman bolupdyrlar. Jeň meýdanyna girmeli däl bolup imana eýilipdirler. Ohom hezreti Halid Şolaryň aralarynda durup, Kuran öwredip, iman öwredip, musulmançylyk öwredip, Resulullah aleýhissalatu wesselame mübärek, bereketli nama ýazypdyr. Hyzmatyňyza gysgaldyp, namany okyp bereýin.

Namaň deslaby yzy nämedi? Li Muhammet Nebi min Halid ibnil Welid. Bir nama ýazylsa, ezzel näme ýazylýa? Ferisgende iberýän ýazylmaly-da. Ez falani, falanydan falanyga gaşyn. Emme Halid ibn Welid edip raýat etipdir.

Esselamu aleýke ýa Resulallah. Namaň üsti bilen Allaha hamd aýdýan. Ýa Resulallah! Sen meni Benil Harisa iberdiň we maňa buýurdyň üç güne çeli şolar bilen jeň meýdana girmäge.